Un noson, amser maith yn ôl, roedd Tedi cyffrous yn disgwyl i Siôn Corn lwytho i sled. Roedd hi'n noswyl Nadolig a Tedi yn barod i fynd i gartref newydd. Lapiwyd yr holl deganau yn ofalus a'i gosod yn sled Siôn Corn, yn barod i'r bechgyn a'r merched ar fore Nadolig. Ond fe guddiodd Tedi rhag y papur lapio. Roedd Tedi eisiau gwylio'r byd yn hedfan heibio ar ei ffordd i'w gartref newydd. Yn hedfan drwy'r awyr gyda'r gwynt yn ei wyneb, edrychodd Tedi allan o'r sled i weld y goleuadau islaw. Ble ydw i'n mynd? gofynnodd Tedi Siôn Corn oedd yn gyrru'r sled. Edrychodd Siôn Corn ar Tedi gan ddweud, Rwyt ti'n mynd i Gymru, Ted bach. Byddwn ni yna cyn bo hir. Beth os fydden nhw ddim yn fy hoffi i? llefodd Tedi. Dwi wedi newid fy meddwl. Dwi eisiau aros. Allai helpu'r ceirw i dynnu'r sled? Cuddiodd Tedi ei wyneb a chwtsio'n agos at Siôn Corn. Paid â phoeni, Ted bach, meddai Siôn Corn gyda gwên. Bydd rhywun arall yn gofalu amdanat ti ac yn dy garu. Neidiodd Siôn Corn oddi ar y sled. Arosa di yn saff fan hyn. Dim ond ambell di sydd ar ôl tan dy gartref newydd. Eisteddodd Tedi ac aros. Ond doedd e ddim eisiau bod ar ben ei hun. Neidiodd lawr i'r to. Cerddodd yn ddistaw bach dros y to. Ac i lawr y simne. A dilyn Siôn Corn i'r tŷ. Shh! Sbeciodd Tedi drwy'r drws yn dawel. Edrychodd o gwmpas mewn rhyfeddod wrth i Siôn Corn adael ei anrhegion. Trodd Siôn Corn i weld Tedi'n sefyll yna'n cochi mewn embaras. Ceisiodd Tedi guddio, gan wybod na ddylai fod yno. Ho, ho, ho! chwerthodd Siôn Corn. Dêr allan, Ted bach. Mae'n iawn. Dw i ddim yn grac. Dw i eisiau dy gadw di'n ddiogel. Wyt ti'n trio gweld sut mae pobl yn dathlu'r Nadolig, Ted bach? Wrth i Siôn Corn gario Ted i yn ôl i'r sled dwedodd, Dere gyda fi, Tedi bach. Dw i ddim eisiau dy golli di. Fe allwn ni ddysgu mwy am y Nadolig gyda'n gilydd. Wrth ryfeddu ar y canhwyllau llosgi'n llachar a'r platiau a'r cwpanau gwag, gofynnodd Tedi i Siôn Corn, Waw! Oedd yna barti mawr yma? Gwenodd Siôn Corn, Oedd wir! Roedden nhw wedi creu canhwyllau ar gyfer gwasanaeth plygain yn y capel, cyn cael parti llawn sbort a mynd i ganu. Mae pawb yn y capel nawr, heblaw'r plant bach sy'n cysgu. Roedd Teddy wedi dresu. Pam nhw wedi creu canhwyllau, a pham nad yw'r plant wedi mynd i'r capel hefyd? O, bydd yn rhy hoer i'r plant bach fynd i'r capel. Mae nhw'n canu'r caneuon yng ngolau'r cannwyll drwy'r nos er mwyn dathlu Dydd Nadolig. Dyma nhw'n creu'r canhwyllau i addurno'r capel. Tro oedd Ted yn barod i adael. Ond doedd hi ddim yn gallu symud. Help! Help! Dwi'n sownd wrth y llawr! gweiddodd Tedi. Shh, Ted! Byddi di'n deffro'r plant! Ho, ho, ho! Rwy ti'n sownd mewn taffi! Maen nhw'n gwneud y taffi i fynd i'r capel. Mae hi'n noson hir o ganu a gwrando ac mae'r taffi yn cadw pawb i fynd. Dere Ted, does dim amser i stopio! Cododd Siôn corn Tedi oddi ar y llawr i'w gario nôl i'r sled ac at gartref arall. Aa! Roedd Tedi wedi cael braw, ac fe aeth i guddio tan i Siôn Corn ddweud, Paid â phoeni, Ted bach, paid âg ofni. Dim ond Mari Lwyd sydd yma, yn aros i ddathlu'r flwyddyn newydd. Sut all rhywbeth mor frawychus gael ei ddefnyddio i ddathlu? gofynnodd Tedi yn ddistaw bach yn llawn pryder. er mwyn chwarae rhyw fath o gêm. Bydd y teulu yn cario fari o du i du, yn cnocio ar y drws ac yn canu pennill. Mae'r bobl yn y tŷ yn ateb gyda pennill ac yn gwahodd y teulu i'r tŷ gael bwyd a diod a mwy o ganu a cherddoriaeth. Weithiau bydd pobl yn cerdded gyda'r teulu gan actio a dawnsio hefyd. Mae'n arwydd o lwc mawr pan fydd y far i Lwyd yn garw draw. Gwgodd Tedi ar y far i Lwyd. Dwi dal ddim yn ei hoffi hi, dwedodd wrth Siôn Corn. Cariodd Siôn Corn Tedi yn ôl i'r sled unwaith eto, yn barod am y siwrne o'i blaenau. Oes ffyrdd arall o ddathlu y Nadolig? gofynnodd Tedi. Roedd Tedi yn dechrau blino. Roedd hi wedi bod yn noson hir. Oes wir, Tedi. Mae pobl dros y byd yn dathlu mewn ffyrdd gwahanol. Fydd pawb ddim yn dathlu'r Nadolig, mae gan wahanol bobl wyliau a dathliadau gwahanol. Yng Nghymru, roedd y Flwyddyn Newydd yn bwysicach na'r Nadolig wrth i bobl ddathlu diwedd un peth a dechrau newydd. Roedd rai pobl yn dathlu'r ddau. Roedd rai yn chwarae gêm o bêl droed, neu hela wiwerod, neu'r driw. Roedd rhai yn gwneud anrhegion arbennig o'r enw Calennig. Un o fy hoff bethau yw'r gwasail, ble mae pawb yn rhannu powlen mawr o ddiod yn llawn afalau a chacennau. Mae'n swnio'n llai brawychus na'r far i Lwyd, meddai Tedi. Hedfanodd y sled drwy'r nos a chwmpodd Tedi i gysgu yn breuddwydio am afalau, canu, canhwyllau a llwythi o fwyd. Yn ofalus, gosododd Siôn Corn Tedi o dan y goeden Nadolig. Deffrodd Tedi gan rwbio'i lygaid. Ble ydyn ni? gofynnodd Tedi. Dyma dy gartref newydd, Ted, meddai Siôn Corn gyda gwên. Cofia fod yn gwrtais a rho ddigonedd o gwtshys i dy ffrind newydd. Neidio Tedi i fyny, Wrth gwrs, Santa! Chwifiodd Siôn Corn ei law wrth ddychwelyd i'w sled. Eisteddodd Tedi i lawr a meddwl am ei deulu newydd. Meddyliodd am yr holl bethau a welodd yn y tai ledled Cymru. Pobl yn dathlu mewn ffyrdd gwahanol. Ond y peth pwysig ym mhobman oedd treulio amser gyda'r teulu. Ac roedd Tedi yn hapus i fod am rannu'r Nadolig gyda'i deulu newydd hefyd. Daeth y teulu lawr llawr yn gyffroes i weld y goeden. Derbyniodd Tedi gwtsh gan ei ffrind newydd yn syth. Meddyliodd Tedi, Maen nhw'n hoff ohonaf i! Diolch byth!